Här President, mir stinn haut virun enger wichteger Entscheedung, déi net nëmmen e Gesetzestext betrëfft, mee d'Zukunft vun eisem Bildungssystem. Et geet ëm d'Alphabetiséierung, also ëm déi Fro, wéi mir eis Kanner déi éischt Schrëtt am Léiere wäerte begleeden. Et ass net just eng Fro vu Sprooch, mee eng Fro vu Chancëgläichheet, vu Ressourcen a vu kultureller Identitéit. Mir erkennen d'Intentioun hannendrun, fir Är Idee, déi wëll hëllefen, fir d'Kanner besser ze ënnerstëtzen, mee d'Manéier, wéi dëst Gesetz elo virläit, ass alles anescht wéi iwwerzeegend. D'Manéier ass ze fréi, ze onvollständeg an déi riskéiert méi Problemer ze schafe wéi ze léisen. De Schoulsystem ass elo schonn immens ënner Drock. Eist Léierpersonal schafft all Dag mat Engagement, mat Gedold an Häerzblutt fir eis Kanner. Si droen de System, dee scho laang iwwert dem Limit leeft. Et feelen Iech Enseignanten, et feelen Iech Räim, et feelt Zäit. Et feelt Iech och u Méiglechkeete fir d'Inklusioun vun de Kanner. Grad do misst d'Personal prioritär agesat ginn. An elo soll Är nei Reform nach derbäikommen, déi nach méi Ressourcë verlaangt. Dat ass einfach net realistesch. D'Léierpersonal an alleguerten d'Gewerkschafte soen et selwer, Mir kënne keng nei Reform droen, wann déi al nach net funktionéiert. Dat ass e ganz kloert Signal a mir sollten drop lauschteren. D'Realitéit an de Schoulen ass nach méi eescht, wéi Dir als Minister mengt. Wann Dir um Radio Är Theorien zielt, kléngt dat oft fir d'Personal wéi eng Mäerchestonn, well um Terrain ass e ganz anert Bild wéi dat, wat Dir erzielt. Et ginn elo schonn Ausfäll vu Klassen, well keen Ersatz do ass. D'Kanner ginn dann op aner Klassen am Gebai opgedeelt. Et gi Chargés de cours, déi verdriwwe ginn, wou net genuch Respekt kréien, wou an der Organisatioun eleng gelooss ginn. Astatt si weider anzebauen, wäertzeschätzen, goufe se ofgebaut an elo braucht Dir se awer. A mir héieren ëmmer erëm, datt an Direktioune bewosst schlecht mat de Chargés de cours ëmginn. Hinnen keng fest Schoulen oder Ekippen op d'Joren zoudeelen, dat engagéiert d'Leit sech eleng gelooss ze fillen, och wann d'Aarbechtskolleegen explizit froen, d'Direktioun aner Entscheedungen hëlt. Mam ganzen Drock am System, dëst ass eis Situatioun an Dir eng nei Alphabetiséierung ëmsetze wäert. Et geet net méi duer, just Ideeën ze hunn, ouni op den Terrain an d'Praxis ze lauschteren. Déi sougenannte Pilotphas ass nach guer net ofgeschloss. Et ass nach net emol e ganze Cycle gelaf an d'Kanner, déi matgemaach hunn, sinn nach net am Secondaire. Et feelt un enger objektiver Evaluatioun. Den Echantillon mat just 144 Kanner ass dach vill ze vill kleng an d'Schoulen, déi deelgeholl hunn, hunn en däitlecht. franséischt sozio-kulturellt Ëmfeld, dat kann een net als representatiivt fir eist ganz Land huelen. Eng national Reform op esou enger Basis opzebauen, ass onverantwortlech. Och den Historiker Mike Richartz huet am Lëtzebuerger Wort drop higewisen, datt d'franséisch Alphabetiséierung aus pädagogesche, sozialen a kulturhistoresche Grënn problematesch ass. Hien huet ganz kloer gesot, et gi politesch. Fakte geschaf, ier déi wëssenschaftlech Resultater iwwerhaapt do sinn, a genee dat gesi mir Piraten och esou. Dann d'Fro vun de Ressourcen. All Schoul muss elo zwou Linnen bäibehalen, eng däitsch an eng franséisch. Dat bedeit och méi Personal, méi Räim, déi elo schonn net do sinn. Gläichzäiteg kämpfe vill Gemengen haut scho mat engem Mangel u Plaz. Laut Reporter elu brauch dëse Projet iwwer 150 nei Klassenzëmmer a laut Experte ginn an den nächste fënnef Joer Honnerten nei Leierpersonalposte gebraucht wéinst Ärer Reform. Dann, wat ass mam Projet konkret dran, fir de Gemengen ze hëllefen, souwuel finanziell wéi och bei der Aarbecht der d'Koordinatioun? Ee Joer Zäit wäert keng Wonnerléisung sinn, dat bréngt just Zäit, awer net Mëttel fir d'Gemengen. Dofir hunn ech och haut eng Motioun matbruecht, dass de Stat soll d'Käschten iwwerhuelen, wou elo duerch de Projet entstinn, awer de Gemengen opgedrummt ginn. Europaschoule gi scho finanzéiert, de Stat soll elo genau dat selwecht mat deenen anere Schoule maachen, wou Dir elo den Ausbau entscheet hutt, an net d'Gemengen. Här President, Nach e Punkt an d'Situatioun nach eng Kéier verdäitlecht. Och de Minister huet selwer viru kuerzem zouginn, datt d'Kapazitéiten am Bildungssystem scho bal ausgeräizt sinn. Wéi hie gesot huet, géif d'Aféiere vun engem zweeter pädagogescher Kraaft am Cycle I zousätzlech Leit brauchen an déi wären net do. Dofir géing och dat erëm verschibt ginn. An awer elo eng aner Reform, erëm méi Personal, wou e schonn zouginn huet, datt dat anert nach net do ass. Dat weist, wéi grouss de Mangel u Personal elo schonn ass. A wann Dir et net fäerdeg bréngt, déi Posten ze besetzen, kann een elo net nach en anere Projet virdrun drécken. Grad d'Spillschoul ass d'Fundament, ass wichteg fir d'Entwécklung a misste scho laang zwee Leit no de Kanner kucken. Dat stellt de Minister elo awer erëm a Fro. Vill Leit maache sech och Suergen ëm d'Roll vun der Lëtzebuerger Sprooch. Wann d'Alphabetiséierung op Franséisch passéiert, riskéiere mir, datt d'Lëtzebuergesch nach méi an den Hannergrond geréit. Ob Dir elo mam Projet wäert Lëtzebuergesch an Däitsch aus de Schoule verdrängen, dat wëll ech Iech net direkt ënnerstellen, mee d'Gefor um Wee besteet. D'Pirate sti kloer zu eiser Sprooch. Lëtzebuergesch ass wichteg an all Kand soll déi Sprooch richteg léiere kënnen. Allgemeng kann een Är Vue op Franséisch hannerfroen. Déi Sprooch ass net méi esou wichteg, wéi Dir se duerstellt, weder fir d'Welt nach fir eis Ekonomie. Et kann een hannerfroen, ob wann een eng Sproochendiskussioun féiert, net Englesch misst méi Plaz fannen oder een souguer vun Ufank uns op Englesch opbaut, fir d'Realitéit an der Welt erëmzespigelen. An nach e wichtege Punkt, D'Elteren, et ass richteg, datt si d'Decisioun agebonne ginn, mee d'Wiel vun der D'Alphabetiséierungssprooch ass keng einfach Entscheedung. Vill wäerten no engem sozialen a karriärebedéngte Wäert goen, deen net no deem vum Wuel vum Kand am beschten ass. Dofir brauche mir Berodung, net just eng Broschür. D'Elteren däerfen net eleng gelooss ginn, well d'Konsequenzen droen herno d'Kanner. Här President, zum Schluss, dëse Projet ass, de Projet de loi ass nach net räif. Hien ass gutt gemengt, mee alt nees schlecht gemaach. Mir brauche Reformen, mir brauche se mat Verantwortung, mat Zäit a mat enger Evoluatioun, déi kloer weist, wou mir stinn. D'Pirate sti fir eng Bildungspolitik, déi fair ass, déi transparent ass a virun allem eng, déi d'Kanner an op d'Léierpersonal lauschtert. Eng Schoul, déi Chancë gëtt, net nach méi Drock mécht. Dofir stëmme mir haut dësem Gesetz net zou, net aus Trotz, mee aus Verantwortung fir d'Kanner, fir d'Léierpersonal a fir eng Schoul, wou jidderee Chancen huet. Merci.